Betemu begulai baru kita enggau aku nya Bujang Pegari tauka Tan Sri Tuan Raja ninga ku kuchah-kuchah bejaku. Nusi ka kitai cherita nya tu tepembelah ba tusun ti empat puluh enam. Au, aku enggau jauh ngelimpang baba ka aku masai pemanjai tu legi neh. Ai nyelang udah ambis kira ka iya nurun sigi enda ulih. Ambis daya tudah tuai, ambis ati penguji anak lelaki. mesti ditapatka. Enda patut sangga tu ngasuh aku ngambi besi kuning nya dalam sarang dua gamang nya enti utai nya enda beguna ba aku. Enda, iya kempang ngayahka aku ngapa. Ah bisi indai, legi meh sepi kita indu gamang. Pia ku Nyelang wai, nyakap dirimpu lalu ngeruntun siti dan kayu tapang nya dia tau ke mesai lengan nya dua. Alu nya kena iya niki ke puchuk kin. Haa kira meh nyau sama semak enggau sara ngindu gamang tadi. Ada ne bebebah orang menua wai lalu nyipat penyipat iya sara ngindu gamang nya tadi nya meh ku jaku duai ku jerita nyau ami sebegau bala indu gamang ba dalam sarang nya tadi duai. Pengudah ke dipalu nyelang ne tadi nyelang sigi udah mutus ati pedis enda pedis sigi dilaban asal maya tulihka sarang indu gamang nya. Pia ku ati iya wan. Nyepi diri udah bisi pepedis sebelah jari kaki enggau belakang enggau dada iya wai au sengat indu gamang tadi. Iya nyelang enda mukai mukai. Alu kecit ari dan kendur berindik nya tadi alu betul betul merap sarang indu gamang nya tadi au alu labuh ke baruh kin sambil ke merap sarang indu gamang tadi sambil ke rauh rauh. Au, labuh ari atas enta dei. Iya nadai ati agi. Ari ke mati, mati ga terengkah baruh din ku ati iya. Aaa, nya meh bala indu gamang nya wai. Nyu bela terebai baka rawai angkat nitih ke nyelang nya naban ke sarang sida ke labuh ari tepuchuk tadi tu wai. Amat ga nyelang aki ke tenyelang suba tu wai mutus ati endar iya nya suba. Sapa kitai berani. Au semak serang anu gamang nya. Au rumah seduai sangga sigi lama udah ngadang da baruh ading. Laban nya udah ninga nyawa nyelang nyu talau-talau labuh ari puchuk tapang nyin. Peda ne lama udah nya meredup wai munyi terembas betanah dia. Sangga sigi nemu nya nyelang. Peda bala sila inu gamang wai au nyu petang datai ari puchuk tapang nyin terebai ke baruh kia. Dia sangga penalu berumban belanda ka nyelamat ke Nyelang lalu rumah dia asuh sangga belanda dulu nuju kai kin lalu ngerendam diri dai din. Datai ba Nyelang dia sangga penalu nangkap tu kaki Nyelang tadi lalu ditikau lalu dayun ke kai kin au enggau sarang endu gamang nya tadi laban ke agi debrap iya deh. Udah nya baru sangga ngechit kai kin datai ba ai sida tiga sama bala ngerendam diri dalam ai au nyadi Nyelang ke luput ntadi meruan. Dipegai sangga enggai ke nyem lepu lagi tu ai. Nya meh ko jerita wai. Au atas ai alai sida tiga ngerendam diri nya tadi petang tekayam. Empa pemayuh indu gamang ke bedia nitih sida tiga kai kia. Tang enda ulih ha nemu kita semua enti kitai ba dalam kampung puang kena ngagai indu tai baka tu ngagai chara bukai kena kitai ngelari kediri. Sigi belanda ngiga ai menur kitai ngerendam diri tadi laban indu tai baka tu sida enda berani au ngau dek nyelam kai kin mati sida tau keluput sida lagi nya aja chara kena kitai ngidup ke diri enti ba dalam babas. Meda indu gamang tadi majak ngai le lari wai ari atas ai alai sida ke belalai tadi dia sangga mai ruma selur kili kin begadai gadai gadai sambil sangga ke narit nyelang ke agi luput tadi. sambil merap eno gamang nya dia mesti ira tiga udah datai ba uh, keti nama nya lubuk dilik din sida palun selur ga ngelawa tebing ba dia sangga meda nyu nadai agi eno gamang nya nitih ke sida yang ketiga tadi laban lubuk siti nya dia da wai nyu jauh agi ari nyin tadi de dia baru rumah ngau sangga nyelang mansut kediri ari ai betebing dia nyelang pa lalu digali ke seduai betebing dia Tudah tuai agi luput bedau ngeleda ukai nya meh main enggau peninggi puchu tapang alai muai diri enti adi dua ai kitai agi nemu nuai tang meh taja nyelang nya ka labuh ari pun tapang ke tinggi enti adi tang ina mati wai nya ga ngiran ke seduai iya rumah alu nyanih ba kayu pun pelai dia sangga pa alu nyanih ga pun kayu dia seraya ke ngenti au mati kayau nyelang enti adi ngeleda. Seduai sama bela nungkun ninsap kena muru nyamuk. Uh, kira ke baru setengan meh insap seduai tadi. Dinga batuk. Tudah mati kayau nyelang nya tadi duai. Lalu sambur. Ai pansut ari mulut ngau idung tudah tuai. Batuk ngemala mala malat nya. Lalu nyintak seput ngemala malat nya menya tadi wai. Sambil ngeliat baka ke baru dah ni ti nua. Dia nyelang lalu belubah-lubah. Angkat ngenuduk kediri. Sambil remening ke tisi meda unggal iya sangga benung nyandih sambil nginsap. Pia mega rumah sepia kiba iya nyandih ga pun kayu siti au sambil nyirut ke insap. Dia nyelang meda sarang indu gamang tadi agi meruan diberap iya awai. Deh Nyelang lalu meda tubuh jari kaki iya wai lalu ngama ngama mua iya meda meda Nyelang ke baka nya eran ati baka ke nya da wai au sangga palu bejaku au ngal anang irau ti nadai jari kaki enggau tulang nuan patah deh pia ku sangga wai bejaku madah agi Nyelang. Ngelang alu bedau tepansut ke jaku laban iya ingat kediri empu udah labuh ari puchuk tapang nya tadi tuai. Iya sigi ngira diri empu mati. Tang, nya mih tadi semina iya agi iran ati meda iya tak nadai bakal telih apan nama semua. Nyadi unggal, kala ke dih udah ngeleda ambi dih nemu ga aku nusi ke dih madah ke dih kebuah aku ngasuh dih mati mati idup mesti ngambi utai ba dalam sarang indu gamang tadi. bisi reti sereta tuju ke besai iya unggal. Enda aku ngayah ku nuan ngapa unggal. Anang agi nya nyau bemain enggau pengidup. Empai lama aku bisi bemimpi betemu enggau Neng entua laki aku nyadi dalam mimpi nya iya madah ke aku. Iya ngasuh aku milih siku ari kitai lelaki ba rumah kitai din ngempu utai ke di ibun. Indu gamang ke bisi dalam sarang iya nya. Lalu utai nya enda tau terengkah ba jari orang sengapa. Reti iya, orang ke rengkal, orang ke enda manah ati, orang ke sumbung bingking. Enggai ke utai nya legi nyau salah guna. Nya alai aku milih nuan nunggal nyelang. Taja pen nuan nadai nama-nama pengelebih ari orang bukai, tang ati nuan seruran relap. sereta manah lalu enda jai ati sereta suah nulung orang ke beguna ke bantu lebuh maya tusah. Nyadi unggal, ko niang tua aku ke laki madah dalam mimpi aku empai lama, ba dalam sarang indu gamang nya bisi di siti besi kuning mesai lambar buk dibalut enggau besi segala mesai anak tunjuk jari mit. Nyadi besi ke mesai jarum nya pansut mimit ari kerubung inya tadi. Nyadi besi nya ke bechurak kuning emas. Nya kebuah iya dikangau besi kuning. Uji kerunsai kadi sarang nya lalu giga diutai ku aku tadi. Pia ku sanggau ai jaku madah ngagai nyelang nya. Nama deh nyelang penelu ngerunsaika sarang indu gamang tadi wai. Pemua-mua sigi ngerunzai ke sarai endu gamang tadi dia iya tau bisi tepeda ke siti besi au amai bechurak kuning emas wai jelang pa lalu nyingkau besi nya iya berati ke besi nya manah udu ai lichin penapat pekilat taja mit tang umas-umas iya pemerat diri ga deh dasai ke iya. Lebuh maya nyelang bendar berati ke besi kuning tadi dia sangga pa lalu bejaku baru ga. Auk agi meruan nyandih ba pun kayu nya tadi. Nyadi unggal, enti nuan deka nemu, besi kuning tu semina siku dalam seribu mensia ti dipilih antu ulih ngembuan sereta nguan iya. Pengelebih nuan deka ngembuan besi kuning nya, kesatu, nuan deka kebal sereta kering tauka liat isi. Kedua, Pengering nuan jauh kering di hari ke udah. Mata sereta runding nuan deka tajam pending nuan deka lanjik meda ngingatka utai au berundingka utai enti nyema benung bisi penusah datai nuntung. Nuan malam legi sigi bisi memimpi betemu ngan Yang Entua Laki Aku. Iya nemu madahka nuan silik agi. Nya kebuah maya nuan labuh ari puchuk tapang nya tadi nuan nadai nama-nama. Sapa ke tai mensai idup ti labuh ari puchuk tapang ngeninggi nya? Semadi mudah ke arung ngantung, baru enda mati labuh ari utai ngeninggi nya. Pia ko Sanggau ai bejaku nerangka Nyelang reti enggau guna utai ke diambika nya tadi tu ai. Nyelang agi enda munyi, iya lalu beda ulih nerima nama utai ke dipadahka Sanggau tadi lalu beda ulih nerima nama utai ke nyadi ba iya nya tadi. Untung amai unggal. Dini deka bulih utai baka nya ti kitai enda dipilih antu? Nya enti entua laki sangga enda milih dek tadi, kada enda mati dek labuh ari pucuk tapang nyin. Kasih YG neh, alu empai diberi dipurih udah tinggal ke dek. Pia ku rumah wai, nundi nyelang ke agi dugau-dugau nyadih sambil ngisap daun apung nya tadi. Sangga mina tuchum aja, nyelang pan pia mega tuchum aja. Aa benung sida sebuat kagi duduk ngetat kediri dia sangga madah kediri limpang ka seberai kin madah kediri deka bira enggau lama ku iya. Dia sangga lalu angkat lalu nyemerai ngelayang ai sungai nya ke seberai kin lalu nadai dipeda agi. Pia mega rumah weh madah kediri deka bira ga laban ka nyau pedis perut engka dibai semun kini ku iya nya madah agi nyelang rumah perlu limpang agi bukis ke atas kin enda lama. Au ninggal ke nyelang kediri aja ti agi bengap-bengap menggai besi kuning nya tadi. Nyelang agi enda arap nama kebuah iya dipilih sangga seduai niang tua laki iya ngembuan besi kuning nya. Laban ngasai ke iya nadai pengering di anjung lama tu, iya semina bakih sangga ari mit nyentuk ke besai lalu nulung sereta mantu sangga ti lebuh sangga beguna ke iya. Pengelama ke. begulai nyawasaika diri mah adi seduai enti adi asai ke am um benung nyelang agi dugau-dugau dia tadi wai enti iya kena mukai-mukai tak bisi ninga munyi utai tunga muai dia tak bisi ngeretik munyi rangkang patah di indi orang begadai sereta nya tadi nyelang lalu tekenyit lalu kesal au udah ga dia semina iya aja bakih riku enti adi nyungunyau ke udah bira. Ngumba amai ngai ne maya tu seduai ninga ka ku kediri maya tu ga bisi utai munyi nyalai ke nyadi. Pia ku nya langoi bejaku dalam ati kediri sambil iya nyimpan bisi kuning ti tadi ba dalam temilah iya. Dia nyelai lalu nyintak ilang kayau iya. Iya pan lalu bediri bekadai-kadai wai. Udah nya bisi ga munyi kerus-kerus kaki orang bejalai. ari tunga belakang iya mansang ke iya. Nyadi nyelang nya tadi wai sambil kiran ati meda diri empu au ulih bediri baru laban ngumbai kaki ku deh patah dabai lebuh pejok tapang tadi de. Pia mega sambil kiran deka nemu sapa ke datai ngelawa iya ke iya. Deh nyelang lalu nganti orang nya pansut ari babas nya lalu enda ga pansut anti pansut enda ga pansut tadi. Bah ni orang tu deh. Nama lu enda ngaya ngayanka diri pia kita nya musuh atau ke jelu sigi nadai belaluh kita nya laban aku legi pia ku nya lang weh nyuh mung muas gining gining nya tadi tu ai ngiga hari ni ngiga bunyi nya tadi dia ita asai ke ulih tepeda ke ayas ayas orang siko enda seme weh tang din nya ba ti ku tanjung ai kalai sida ke sanga ke belalai ari endu gaman keterubah nya tadi. Iya meda siku lelaki benung mansang ke iya dek peda iya. Lelaki nya bebai ke terabai sereta ilang mega. Palik iya ke belakang, pia mega iya ulih meda ayah siku lelaki benung deka mansang agi iya kia. Agi jauh orang nya tadi dek peda iya wai tang bunyi kaki orang nya udah didinga iya semak dia alit ati iya wai. Aaa nyuk ke umum muas iya berunding ngan tadi nya baru iya ingat ke jaku sangga tadi. Enti iya udah ngibun besi kuning nya, dia pending iya deka lansik matai mega deka tajam. Apu, amat antu utai tu. Tu baru iya. Enda lebu aku tu muai diri munuh diri ari puchut tapang tadi. Legi meh kita. Naza ngitu ke. Kapa aku ka belalai kapa aku ka lari kita nya. Rugi aku udah ngembon besi kuning tu ti aku buyan ti aku takut ke munsuh. Tu meh maya iya anak laki bedengah. Pia ku Nyerang wai enchama diri empu enchabar ati diri empu. Aaa peda enda lama udah nya dua iku laki ke ti peda iya ngelawa iya ke iya tadi pan lalu ayan ka ari babas nya bediri ari mua iya siku lalu bediri ari belakang iya. Peda wai narai bebebah munsuh ke enda dikelela. lalu nyentak Ilang Kayau nanda kediri sigi deka bebunuh aja. Tubuh dua iku laki nya dipeda nyelang besai amai, iya ga tegap, iya ga tinggi. Enti agi tubuh murus suba, sigi ka ngeri nyelang meda seduai nya. Tang diatu laban ke udah bisi utai dibun, utai dikandal, mimit nadai mati takut wai. Nyau berani iya diatu. Au darah iya wai begirau. Meda seduai dua iku munsuh ai tadi udah nyintak Ilang deka nyerang iya. Ku anak ati iya din, enti seduai nya ukai munsuh, udah tentu seduai nya nanya sereta enda nyintak Ilang au. Tentu seduai iya mai berandau apan nama semua tang laban ke Ilang udah sintak seduai iya sigi ukai bakih ukai orang ke manah meh nya. Pia ku ati nya langoi. Au jaku kediri ne tadi. Kaki ditanam. sigi udah ngadang diri ka betachah aja nya dia. Ngelang ngasai ke diri regas pendapat nadai ngasai ke lala tubuh iya asai ke baru udah dipandam orang nyau idup asai tubuh iya da wai. Enda nemu meh kitai nama kebuah baka nya nyangka nyambai pemisa utai kedibun tadi ke bisi dalam temilah nya kini nya wai. Um tusun ke empat puluh enam lengka aku naka tu nyadi Ba tusun ke empat puluh tujuh kitai deka nemu wai sapa dui ku ke datai nya. Au lalu kitai deka nemu kini ketunga rumah enggau sangga tadi ngelama nya bira ninggal ke iya. Au nyadi ba tusun ke empat puluh tujuh ila kitai deka nemu ulih ke enda nyelang tu ngelaban dui ku musuh nya tadi. Laban ngelama tu nadai ti ke danjung ke nyelang nya wai tang laban iya ke udah bulih besi kuning nya nya kitai ke nemu bekeni empa iya lagi duai. Nyadi, lengka aku naka tu tulu cerita kitai ila kitai betemu baru ba Tusun ba tujuh nya aja raku nya Bujang Pagari tauka Tan Sri Tun Raja enda ninga semua. Keep support this channel. Awak ka channel tu ulih manggai ngagai seratus ribu subscriber taun tu. Nothing is impossible. Sigat semat selalu. Bye bye.